Kelly, Elie? Has du schonn eng Kéier Make-up Sex?
Éierlech gesot, ech weess et net genau. An du? Ech mengen net. Also op alle Fall net am klassesche Sënn vum Wuert. Sécher mol iergendwann no engem Sträit, awer net direkt dono. Vläicht esou den Dag drop oder zwee, dräi Deeg dono. Ok, mir wäerten et nach erausfannen am Laf vun dëser Episod.

Bei enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Haut schwätze mer iwwer Make-up-Sex.
Genau, dat heescht et geet net ëm wéi ee sech schminke soll. Sorry, falls der dat elo geduecht hutt, da muss ech iech elo emotional op eppes aneschters astellen. Make-up kënnt nämlech vum Englesche to make up. An dat heescht? Sech erëm versöhnen oder iergdwéi erëm matenee maachen. Den Dictionnaire seet, zesummebréngen, se erëm zouenee fannen. Wat och ganz spannend ass, gëtt jo och op Englesch to make out, dat heescht matenee knuutschen, wat vläicht och Deel ka vum Make-up-Sex sinn, wat awer net dat nämmlecht heescht. Dat stëmmt.
Bevir mer eis op d'Rees beginn erauszefannen, Ob mir schonn eng Kéier Make-up Sex haten? Schwätze mer vläicht nach kuerz iwwer d'Avantagen an d'Nodeeler déi Make-up Sex kënnen hunn, oder? Jo.
Also vläicht eng Kéier kuerz fir an den Zenario ze goen, Make-up Sex geschitt normalerweis nodeem een e Konflikt hat, nodeem ee Sträit hat. Wéi ee gutt streide kann, Kelly, hate mer schonn eng Kéier beschwat. Dat kann een och gären eng Kéier nolauschteren. D'Episod heescht Konstruktiv streiden. Genau.
A wann een dann konstruktiv fäerdeg gestriden huet. Oder och net konstruktiv, dat, dat weess een net esou genau bei Make-up Sex. Dann huet ee vläicht dono Loscht, sech iergwéi erëm ze versöhnen, an zwar duerch Sex.
Ech fannen eppes wat positiv ass um Sex nom Sträit ass, dass et Sex ass deen eppes bedeit, nämlech dass een effektiv erëm zouenee fënnt an sech erëm wëll no sinn. D'Amelie Nagoski nennt dat Sex that moves the plot, also Sex deen an der Geschicht vun der Bezéiung relevant ass an eppes aussoe wëll, dee seet, mir verstinn eis erëm, mir wëllen eis no sinn, an dat mécht de Sex einfach u sech schonn interessant. Genau, dat ka mengen ech och wierklech de Fall sinn, dat et ass fir erëm sech zoueneen ze verbannen an och emotional iergendwéi erëm Léift a Verbonnenheet an och Versécherung ze spieren. Ja, Sécherheet, ja.
Mengen kann awer och einfach sinn, ok, ech hu lo esou vill Gefiller a mer, ech wëll déi lass ginn. Boxsack wier och eng Méiglechkeet oder eng Kéier an d'Kësse schloen, mee mir hu grad zu zwee vill Gefiller an eis a mir kënnen déi och elo zesumme lass ginn, andeems mer eis Genitalië widdertenee schloen.
Oder eis ganz Kierperen. Ja, dat ass e bëssen How to complete the stress cycle, sexy edition, oder? Also vläicht muss ech dat nach bäifüge bei der Rubrik, Kierperbeweegunge kënnen och Sex sinn. Masturbéieren am Fong och, also kéint och solo Sex sinn. Kéint och solo Sex sinn. Ah, dat ass och interessant, Make-up Sex, mee jiddereen hëlt sech selwer een erof.
D'Fro ass dann, ass een am nämmlechte Raum, oder? Ah, ja. Mhm.
Kuck, dat si later äh, Dimensioune vu Make-up-Sex, déi ech nach gënne beduecht hunn. Hm. Interessant. Ähm, bref, op jidde Fall fannen ech ass et eng Form vun net nëmmen Verbannung, Reconnection, mee och vu Kommunikatioun, also déi eppes ausseet. Vläicht deet dat och heiansdo gutt, wann ee sech gestridden huet a vläicht och vill verbal mateneen sech ausgetauscht huet, op esou eng aner Ebene vu Kommunikatioun ze kommen, oder? Genau.
An ech mengen, et kann och wierklech déi dräi Pilieren, déi bei der Sexualitéit oder bei der Bezéiung do sinn, déi de Sternberger, mengen ech, iergendwann definéiert huet. Dat heescht, eemol Intimitéit, wou mer jo schonn driwwer geschwat hunn, sech erëm verbannen, Passioun, Ah, ja. War lo intensiv an ech muss dat lo iergtwéi lass ginn an dat maan ech an deem ech passionéiert dann Sex hunn oder Léift maachen. Mhm. An dann awer och Commitment, also wierklech rëm a Bezéiung goen an wëllen dat et och op laang Zäit rëm gutt ass. Jo, jo, also sou quasi et besigelen, dass ee sech elo rëm versöhnt huet an erëm sech, oder sech eng Stabilitéit matenee wënscht, ne? Mhm. Ech, also ech hunn och d'Gefill, dass vläicht sou dat Wiessele vum Modus, also déi Tensioun tëschent, virdru gouf et eppes Trennendes a lo, fanne mer eppes Verbannendes zimlech sexy ass, oder? Also esou sech an deenen ënnerschiddleche Modi ze erliewen ka mengen ech och zimlech sexy sinn an och stabiliséierend, oder? Also dass esou all eenzel Undeeler vun engem an där Bezéiung dierf Plaz hunn. An dass da vläicht och eng Kommunikatioun, déi vun eppes Verbales an eppes méi

Dann duerch Sexualitéit, déi fir béid Leit schéin ass, kann dat vläicht och eng Kéier gutt ofronnen, nodeems ee sech net eens war oder gestridden huet.
An och wann een dat géing hormonell kucken zum Beispill, da fir de ganzen Adrenalin, dee mer opgebaut hunn, an de ganze Cortisol, dee mer opgebaut hu wärend dem Streiden, eppes, wat een dann vläicht och kierperlech einfach ka lassginn.
D'Fro ass dann och, mécht een dat jidderee fir sech Oder ass dat eppes, wat ee probéiert verbonnen ze maachen an och zesummen ze erliewen? Ech fannen, dat hänkt am Fong och mega vum Thema a vun der Aart a Weis vum Sträit of, déi een hat, oder? Also fir verschidden Themen oder Aart a Weisen, sech ze streiden, ass et vläicht dono super passend, sech ze reconnecten an fir anerer vläicht manner passend. Also ech probéieren, mer grad e Beispill ze iwwerleeën. Wann d'Thema vum Sträit ass, dass een ze vill oft alenkt an der selwechter Meenung ass an et schwiereg ass, ënnerschiddlech Usichten auszehalen, dann ass et vläicht net esou eng mega gutt Idee, dat dono mat Make-up Sex ze besigelen. Mee vläicht ass et da wierklech cool, aus deem eegene Muster erauszetrieden an dass jidderee fir sech eng Ronn spadséiere geet oder eppes mécht, bevir een dann erëm beienee fënnt an eppes kacht oder esou. Ech géing soen, et hänkt vläicht och e bësse vum Kontext vum Sträit of. Zenario, laangen Dag, schlecht geschlof, d'Kanner hunn hie schonn vill ze fréi waakreg gemaach an dann huet den Hond schonn eriwwer ginn an da sinn ze spéit op d'Aarbecht komm an et huet gereent an et ass een einfach schlecht gelaunt, wann een heem kënnt an et hätt een iergendwéi d'Erwaardung, dat deen anere scho gekacht hätt, deen awer och ni ausgeschwat huet. Den aneren huet awer net gekacht an da fänkt een un richteg opzekachen. An well dat och iergendwéi duerch Sträit lass ginn an d'Streit een dann am Endeffekt driwwer, dat d'Spull net oft gemaach ass a Chaos an an ech mengen do ass Make-up Sex eppes wou ee sech gutt ofreagéiere kann a rëm zouenee fanne kann a vläch och sech erënnere kann firwat et awer cool ass mat der anerer Persoun an enger Bezéiung ze sinn an iergendwéi erëm déi Verbindung hierzestellen. Ja. Wann een awer lo grad rausfonnt huet, dat den aneren engem iwwer en Zäitraum vun engem Joer friem gang ass an een emotional mega verletzt ass an och guer net weess, ob déi Bezéiung nach iergendwéi ka weidergoen a wéi an ob dat eppes ass, wat ee reparéiere wëll, reparéiere kann, wéi déi aner Persoun dozou steet an einfach immens vill Onsécherheet a Verletzung a soss ganz vill Ängschte vläicht och grad do sinn an een dann zwar och rosen ass an et och zu engem Sträit kënnt. Dann ass Make-up Sex vläicht net onbedéngt déi bescht Aart a Weis fir dat ze schlichten. Jo, ech fannen deng Beispiller beschreiwen dat déck gutt. An wat an deene Beispiller och dran ass, ass ob den Sträit oder d'Sträitthema iergendwéi ofgeschloss ass, méi oder manner, oder ob et do einfach nach vill Aarbecht gëtt. Ech fannen dat ass eng gutt Iwwerleedung zu den Kontra Säiten oder vläicht zu den negative Säite vu Make-up Sex, wéini et éischter vläicht net esou gutt ass Make-up Sex ze benotzen souzesoen, well also dat éischt wat ech mir geduecht hunn ass, datt een da Sex huet amplaz ze streiden. an och Saachen ze léisen an der Bezéiung. An dat ass schonn eppes, wat ech als éischter, ech weess net, ongutt oder ongesond wouerhuelen, wat ech virun allem a mengen sou Teenage-Jore vill matkritt hunn, dass sou Koppelen net wosste wéi se sollte mat hiren Schwieregkeeten ëmgoen an dann nom Sex einfach erëm esou happy a verbonne waren, dass se am Fong ni weiderkomm sinn an iergendwéi esou doduerch awer esou komesch unenee gebonne waren, obwuel hir Bezéiung iergendwann guer net méi gutt war. Dat heescht, wann ee esou déi méi déifgrënneg Problemer einfach ëmmer erëm vermeit duerch Sex, da léisen déi sech och net. An ech mengen, wann een dat nach weider dréit, da kann och d'Resultat vum Sex iergendwann sinn, datt een da Kanner huet. An dat kann och eng Vermeidung sinn vun, nee, mir schaffen net un eiser Bezéiung, mee kuck, mir konzentréieren eis elo op eppes aneres, wat leider dann och net ëmmer klappt, well déi Bezéiungsproblemer net geléist sinn. A wann een dann och nach net geschlof huet an d'Kanner ee mega fréi wakereg gemaach hunn an den Hond sech iwwerginn huet, da léist dat déi Problemer och net an dann ass ee vläicht och iergdwann mat den Narwen um Enn. Jo, a léisst sech vläicht éischter scheeden, wéi dann nach eng Kéier un deenen déifgräifende Problemer iergendwéi ze schaffen. Ech denken och, dass verschidde Problemer sech net onbedéngt léise loossen, mee ech denken eng Aart a Weis fir dat unzegoen, déi quasi onléisbar Problemer oder einfach verschidden Ëmgangsweisen a Bezéiunge mat Saachen, dass een déi unerkennt an net hinnen aus dem Wee geet a vläicht en eng aner Strategie fënnt, se unzeerkennen, wéi mat hinne mat Humor ze begéigenen oder sech iergendwéi op eng, jo, konstruktiv, méi, ech soe lo mol, liicht Aart a Weis domadder ze arrangéieren an dann och vläicht net méi esou vill. Aggressiv Gefiller an engem entstinn iwwert déi Saachen, déi een un der anerer Persoun nerven. Mhm. Ech mengen, soss ass och de Risiko do, dat een einfach déi negativ Musteren ëmmer erëm verstärkt. Wann een all Kéier Sex huet, mengs de? Mhm. Mhm. Mir streiden, mir hu Sex. An dat et da vläicht och iergendwann, well mer awer als Mënschen och eis zimlech gutt konditionéiere loossen, mer dann iergendwann um Punkt sinn, Oh, ech wëll Sex, okay, da muss ech als Éischt streiden. Ah, jo.
An dat dat da sou eng negativ Spiral gëtt, wou ee guer net méi soss kann zu deem kommen, op dat ee grad Loscht huet oder wat ee vläicht och brauch, wat iergendwéi schued ass, well jo. Jo, do wär et vläicht eng besser Idee ze léieren, wann ee genervt vun der Persoun ass, ze soen, Du nervs! An da seet déi aner Persoun, Du nervs och! wéi datt een dann all Kéier Sex huet, fir et ze léisen. Eng aner Situatioun, wou ech fannen, dass Sex vläicht keng esou eng gutt Idee ass, ass, wann ee sech veronséchert spiert, dann déi Veronsécherung wëllen fortzemaachen, andeem ee sech Sécherheet duerch Sex gëtt. Also doriwwer hate mer och scho e bëssen an der Streit-Episod geschwat, nämlech esou Attachment Styles, a wann quasi dat eegent onséchert Bindungsmuster ausgeléist gëtt an ee sech iergendwéi ängschtlech fillt an dann déi Trennungsängscht wëllt e bësse berouegen andeems een da Sex mateneen huet. Dat ass natierlech net schlëmm, wann dat mol passéiert, dat ass mengen ech ganz mënschlech, mä ech denken, datt et trotzdem gutt ass op länger Siicht och nach aner Weeër ze fanne fir erëm Sécherheet hierzestellen.
An ech mengen e bëssen an där nämmlechter Schinn Kann et och sinn, dat mat Persounen, déi eng bestëmmte Perséinlechkeet hunn, déi vläicht och net esou gutt dra sinn, hir Emotiounen ze reguléieren, et vläicht guer net méiglech ass, direkt no engem Sträit Sex ze hunn, well einfach nach esou vill grouss an staark Gefiller do sinn, esou vill Roserei nach do ass, déi déi een net einfach ëmgewandelt kritt oder esou vill Verletzung do ass an esou vill Tréinen, esou vill Trauer do ass, esou vill Angscht do ass, dat dat vläicht guer net méiglech ass direkt aus där Situatioun erauszekommen an an eng aner Situatioun ze goen, wou een dann awer iergendwéi sexuell éischter mol kierperlech aktiv ass an och soss sech dann awer muss. méi op eppes aneres fokusséieren.
Jo, an do kann et schonn och grenziwwerschreidend sinn, wann an eng Persoun wëll Make-up-Sex initiéieren an déi aner Persoun am Fong mierkt, Uff, fir mech geet dat grad net. An dat ka schonn zu ongudden Dynamike féieren.
Ech mengen, op laang Zäit kann dat zu Haass féieren oder zu. Resentment, ech weess net wéi een dat op Lëtzebuergesch seet. Groll oder esou Mëssgonscht, dass een dat iergendwéi esou opstaut.
Besonnesch vläicht wann iergendwéi Powerdynamiken an der Bezéiung net ëmmer gläich sinn an dann fir déi eng Persoun dann nach méi um Spill ass wéi fir déi aner. Wann een zum Beispill finanziell oder emotional ofhängeg ass vun där Persoun an da léisst een sech eventuell och op Make-up, Sex an. deen een guer net wëll, jo, oder deen engem guer net gutt deet, an doduerch datt en engem net gutt deet, iergendwann eng Kéier am Fong en nemme wéilt, mee een et da vläicht och net packt nee ze soen, well ech fanne wann dat dann e Muster ginn ass, an dann huet een nom Sträit Sex an iergendwann seet een oder géing ee soen, dat passt fir mech neméi, dann ass jo och nach zousätzlech dat Duerchbrieche vun deem Muster vum Make-up Sex e Risikofaktor, oder? Mhm.
Besonnesch wann et zum Beispill Zykle vu Gewalt ginn, wéi an häuslecher Gewalt oft de Fall ass, mhm. wo Make-up-Sex och en Deel dovunner ass, well dann zum Beispiel zu der häuslecher Gewalt kënnt an och zu der physischer Gewalt dann oft an dann als echt Mol Distanz ass an dann déi Persoun, déi d'Gewalt ausgeübt huet, sech entschëllege kënnt, fein ass, Kaddoe mécht, seet, si géing sech änneren, da rëm esou eng Honeymoon-Phas kënnt, also esou wéi Flitterwoche, wou rëm alles gutt ass, wou een da rëm Make-up-Sex huet an et dann awer rëm iergendwann eskaléiert.
Jo, do ass Make-up-Sex dann quasi en Deel vun deem abusive Muster. Jo, dat ass, mengen ech, op jidde Fall esou déi krasseste Situatioun, wou Make-up, Sex, jo, en negativen Afloss huet.
A wou een och, mengen ech, muss oppassen, ass, datt et net soll Deel vun enger Bestrofung sinn. Dat heescht, datt verschidde Persounen no engem Sträit sech vläicht immens a Fro stellen mhm. an sech soen, oh, du hunch wéklech vill falsch gemaach an ech film mech lo ganz ganz schlecht an äh, ech ginn Dir lo d'recht mech ze bestrofen, well dat hunn ech verdéngt. Mhm, ja. An dat dat dann och so an eng Dynamik geet, déi ongesond ass. Mhm. Wo Bestrofung u sech jo och kann e sexuellt Spill sinn an engem kinky oder BDSM Kontext, wat dann awer normalerweis vill méi geplangt ass a wou de Kader och vill méi gestallt ass a wou et vläicht drëm geet fir emotional Saachen och opzeschaffe mee normalerweis sinn et emotional Saachen déi grad just virdru geschitt sinn. Ja, ja ech mengen, do ass d'Ënnerscheedung vun abusive Bezéiungsmusteren a sexualiséierter Gewalt versus BDSM oder kinky Sexualitéit op jiddwer Fall mega wichteg. Jo. Kelly, wat, wat kann ee maachen, wann ee lo gestridden huet an et huet een net onbedéngt Loscht op Sex, mee et huet een awer Loscht op Bezéiung, et huet ee Loscht Op Weiderkommen, huet Dir Loscht op Verbindung, op Intimitéit?
Souzesoen Intimacy that moves the plot. Ech mengen et hänkt e bëssen dovunner of, ob ee sech physesch wëll no sinn oder net no engem Sträit, jee no Sträitthema an och jee no wéi d'Bezéiung ausgesäit. Ech fanne schonn, datt sech physesch no kommen, eng Form vu Versöhnung mat sech bréngt, déi fir mech oft mega wichteg ass, also dass ee sech an den Aarm hëlt, dass een da kuschelt, jo, an och erëm net verbal souzesoen mateneen a Kontakt kënnt, virun allem well een, fannen ech, a sou Sträitsituatiounen oft kierperlech vill Distanz zouneen opbaut. A fir do quasi en Iwwergang ze maachen erëm zu engem, jo, méi harmonesche Modus, soen ech elo emol. An och fir datt een erofkënnt. Also ech fannen, datt ee schonn och esou déi Gefiller an déi Hormoner, wéi s du virdru beschriwwen hues, am Kierper gutt ka verschaffen, andeems ee sech kierperlech Zouneigung gëtt. Genau, an hormonell, wann ee sech kierperlech no ass, da schétt een Oxytocin aus, wat och mécht, datt ee sech gutt spiert. Et schétt een och Serotonin aus, wat mécht, datt ee sech frou an entspaant spiert. Dat heescht, dat sinn och Saachen, déi, déi wierklech hëllefe kënnen, erëm an d'Bindung ze goen. Jo. An wat ech heiansdo maachen, ass, datt ech. wann ech d'Gefill hunn, ech wéilt gären ëmaarmen a kuschelen oder dass mer iergendwéi eis kierperlech erëm méi no sinn, mee et geet nach net, probéiere mäi Stress-Zyklus ze komplettéieren, andeem ech mäi Kierper virdrun eng Kéier eleng beweegen, also dass ech eng Kéier op an of sprangen oder alles ausrëselen oder mech strecken oder eng keng Ronn ronderëm ginn oder déif ootmen oder esou an dann dann deen nächste Schrëtt maachen an op déi aner Persoun duerginn an no enger Ëmaarmung froen oder eng ubidden. Wat sinn dann nach sou Weeër fir sech emotional an net nëmmen oder net kierperlech no ze kommen no engem Sträit? Wat een och ka maachen ass einfach direkt mol kucken, ok firwat hunn ech esou reagéiert an einfach probéieren oppen ze kommunizéieren wat lass ass an. dat et zwar vläicht grad e bëssi an e Sträit geaart ass, mä datt de Problem awer deen an deen ass an een och vläicht bereet ass, dat an dat ze maachen, fir datt et besser gëtt an a vläicht och einfach mol ganz kloer ze kucken, okay, mir si grad voll frustréiert, well jidderee mengt, deen anere géing méi am Haushalt maachen. Vläicht kënne mer e Plang maachen an dann ass et méi gereegelt. Kann ee sech och entschëllegen. Jo.
Dat däerf een.
An eng éierlech Entschëllegung kann och schonn ee vill weider bréngen. An da ginn déi ganz Aktivitéiten, déi ee maache kann, déi net onbedéngt physesch sinn, mee wou een trotzdeem Zäit zesumme verbrénge kann. Et kann ee spadséiere goen, et kann een e Film zesumme kucken, et kann een och einfach niewenteneen Jidderee säi Buch liesen oder säi Spill spillen. Zesumme kachen. Zesumme kachen.
Jo, dat fannen ech och schéin, well ech fannen, et léisst awer ëmmer Reschter, déi opwullen, d'Situatioun vun engem Sträit an dann dono quasi mateneen oder beieneen ze sinn an dat iergendwéi gemeinsam ofebben ze loossen an do och vläicht erëm an en anere Modus mateneen ze fannen. well ech mengen, datt et net nëmme wichteg ass, quasi wéi ee streit an datt een zum Beispill konstruktiv mateneen streit, mee virun allem och wéi een dono erëm zesummefënnt. Ech mengen, datt d'Jessica Fearn, wat dat och a sengem Buch Polysecure beschriwwen huet, datt eng vun, ee vun de Piliere fir eng sécher Bindung zoueneen opzebauen ass, wéi een no engem Sträit oder no enger schwiereger Situatioun erëm zesummekënnt. Jo, an ech fannen, dass een do einfach déi eege Bedürfnisser no no Sécherheet a Bindung sollt eescht huelen a sech och probéiere sollt Zäit dofir ze huelen, well oft huet ee jo och esou vläicht en Sträit tëschenduerch oder bevir ee schlofe geet an dann ass et nach net ganz opgeléist. An dat si mengen ech Situatiounen, wou een sollt um Schierm hunn ze kucken, wéi kënne mer dat elo maachen a wéi kënne mer vläicht och nach zu engem spéidere Moment dat weiderféieren, wa mer elo net genuch Zäit hunn fir dat ze man. An och fir emotional vläicht méi zou se zoueneen ze fannen, kann een einfach positiv Saache maachen, wéi zum Beispill Erënnerunge vu schéine Saachen, déi een erlieft huet, deelen oder vu Saachen, déi een zesummen hikritt huet, wou ee sech gutt ënnerstëtzt huet a wou een zesumme weider komm ass oder vläicht och mol eng schwiereg Situatioun, wou deen een awer fir deen aneren do war, wou et elo besser geet. Oder Fotoen vu fréier zesumme kucken. Ech fannen dat evitéiert och e bëssen an déi negativ Spiral eran ze komme vun mir streiden eis nëmmen an da streide mer eis nach eng Kéier an dann gëtt et am Fong ëmmer méi ugespaant a méi ugespaant an ech fannen et brauch esou bëssen déi Momenter vun Relief, also sou lass loossen an eng Kéier duerchootme kënnen an och erëm Energie tanke kënnen. A gläichzäiteg muss een do gutt oppassen, datt een d'Saachen net erëm ze vill op d'Säit leet, also virun allem wann et Theme sinn, déi sech nach net opgeléist uspieren, do och drop ze kucken, datt een eng gutt Balance fënnt tëschent sech Pausen huelen a sech net ze vill probéieren ze verhedderen, well heiansdo virun allem a Laangzäitkoppele streit ee sech jo och iwwer Saachen déi een einfach net kann opléisen a wou ee sech verheddert an awer och e bëssen drun ze bleiwen, datt datt d'Koppel laangfristeg iergendwéi gesond a schéi bleift. Jo. Ech froe mech e bëssen, gi jo ganz vill Koppelen déi scho laang zesumme sinn, vläicht kennt een dat vu Grousselteren, wou iergdwéi permanent Sträit schéngt ze herrschen, dass jidderee frustréiert vun deem aneren, dass alles net gutt genuch, et sinn ëmmer déi nämmlecht Saachen. Ech froe mech, ob déi extra extra gudde Sex hunn virdrun, dotëschent, dono, wann dann bis d'Kandskanner fort sinn. Jo, oder guer kee Sex méi. Ech mengen, dat kann och sinn. Dat ass vläicht eng gutt Iwwerleedung zu der Fro, Ween huet da lo Make-up Sex an firwat oder firwat net? A vläicht och e bëssen, dass mer kucken, ob eis dat da lo scho mol eng Kéier geschitt ass oder net. Nee? Ech menge fir Make-up Sex ze hunn, muss ee sech och iergendwou emotional reguléiere kënnen a muss een och kënne verschidde Saache wechstiechen. a vläicht bëssen op d'Säit drécken, fir dann och kënnen den Iwwergang ze maachen mhm. vun okay, dat do war lo Sträit, a lo kënnt dat. A wann een dat net hikritt, dann ass et meng schwiereg iwwerhaat an den Zenario ze kommen. Mhm. Mengst du dat ass de Grond fir wat du nach kee Make-up Sex has? Ech meng dat ass vläicht deelweis de Grond. Ech mengen, datt ech mëttlerweil ee vill méi séchert Bezéiungsmuster hu wéi fréier an ech fréier zimmlech ängschtlech war an déi Angscht dann deelweis sou grouss war, datt ech dat och net wierklech an sexuell Energie ëmwandele konnt. An ech mengen och, datt ech vu menger Perséinlechkeet hier awer zimlech roueg a gechillt sinn an zimlech gedëlleg, dat heescht dat vläicht och Saachen wou aner Leit dann do géinge streiden, ech vläicht soen ok dat do nervt mech elo e bëssen mat der Spull mee dat ass mer elo net méi wichteg wéi dat, hunn dat elo gesot. A mer kënnen och elo mam Dag weidermaachen an dat da vläicht och déi, deen Drock sech net genuch opbaut, fir sech herno dann erëm kënnen duerch Sex ofzebauen.
Interessant. Wéi ass et bei dir? Jo, ech si elo net déi Persoun mat deem gréissten Chill, géing ech soen. An ech sinn eng Persoun, déi e gudden Zougang zu hirer Roserei huet, géing ech soen, an och kee Pokerface huet. Also ech mengen, et mierkt ee mer relativ séier un, wa mer eppes net passt oder wa mech eppes nervt. An a menge leschte Bezéiungen, dowéinst hunn ech gesot, ech weess et net, hat ech op jidde Fall déi lescht, boah, keng Ahnung, dräi, véier, fënnef Joer kee Make-up-Sex, well. ech probéiert hunn mat menge Bezéiungspersounen erauszefannen, wéi mer mat Genervtsinn a Roserei an eiser Bezéiung kënne gutt ëmgoen a wéi mer kënne léiere gutt ze streiden, well ech menge ganz vill vu menge Bezéiunge sinn dodrunner gescheitert zum Schluss, datt een net konnt domadder ëmgoen oder ausdrécken, wat een un der anerer Persoun nervt, ouni dass dat eng Gefor fir d'Bezéiung war. An ech denken, dowéinst sinn ech och relativ sensibel dorobber, wa Leit probéieren, iergendwéi dann eppes Sexyes ze initiéieren, wann ech am Fong mega d'Bedürfnis hunn, grad mech ze streiden a mer denken, Hä, nee, du gees mer op de Su. Ech wëll elo net mat dir iergendwelch sexy Saache maachen, mee ech géing dat dote lo gären ausdiskutéieren. Ech géing gäre meng Meenung a meng Gefiller soen an ech géing gäre wësse wat deng Meenung a wat deng Gefiller sinn. An ech mengen dowéinst kann ech mech vläicht net esou gutt op Make-up Sex aloosse bevir do net, jo, dee Sträit passéiert ass einfach. Mir ass grad een Cheatcode agefall. Wat ee vläicht kéint maachen, ass iwwer Theme streiden oder iwwer Themen diskutéieren, déi ee schonn iergendwou opwullen, wou ee sech duerno ofreagéiere wëll, mee déi net direkt mat der Bezéiung a mat perséinleche Saachen ze dinn hunn. Wéi zum Beispill déi politesch Situatioun a Frankräich oder Däitschland grad oder wat déi an déi Politiker oder déi an déi Partei grad maachen a wéi een domadder einfach net averstanen ass. Am Idealfall dann och mat enger Persoun, déi och net domadder averstanen ass. Ech mengen net, dat wann een elo komplett, komplett verschidden ass, dat dat dann onbedéngt een zesummebréngt, mee einfach sech iwwer eppes opreegen oder och einfach, oh, d'Aarbecht war blöd, ech reege mech elo iwwer mäi Chef op an ech reege mech iwwer déi Situatioun op An lo wënschen ech mech ofzereagéieren. An dat quasi notzt déi Energie fir da Sex ze hunn. Ech mengen dat ka fir Leit funktionéieren, mee ech denken ech si wierklech einfach keng Persoun déi hir Roserei kann gutt channelen wann ech se net verbaliséiert hunn. Ech denken awer schonn dass ech an der Vergaangenheet, an do denken ech un zwou Bezéiungen déi ech hat, sou eng Aart Make-up Sex hat an an deenen zwou Situatiounen ënnerschiddlech. Also ech denken, an der enger Bezéiung war et esou, dass mer oft Sex haten, nodeems mer eis gestridden hunn, eben fir erëm ze reconnecten, an dass dat am Fong déck gutt gedoen huet. An ech mengen awer, also dass déi Pro an déi Kontrasäit, déi mer virdru nannt hunn, dass déi och gläichzäiteg kënne passéieren, wann ech elo esou doriwwer nodenken. Also do war natierlech engersäits esou dat Positiivt vun, ah et, dass et wëll eppes soen, dass mer eis elo erëm reconnecten a mir hunn eis gären a mir wëllen eis no sinn. Mä ech mengen, et war awer och eng Aart a Weis fir Sex ze hunn, amplaz sech weider ze streiden, well mer einfach keng aner Strategie méi haten an dat dann an deem Moment déi best Strategie hat, déi, déi mer zur Verfügung haten, fir erëm zréck zu engem Ëmgang ze kommen, wou mer léif matenee sinn, déi awer net onbedéngt dozou gefouert huet, dass mer, also mir hunn eis no annerhallwem Joer getrennt, äh, dass mer ebe geleiert hunn ze streiden. ja. An ech mengen an der anerer Situatioun, och do hu mer eis no annerhallwem Joer getrennt, war et esou, dass mer eng Dynamik haten, wou et fir déi aner Persoun mega schwéier war, Aggressioun auszehalen, also meng Roserei, well déi Persoun Erfahrungen hat, mat verbaler Gewalt an dowéinst Roserei a Roserei ausdrécken einfach fir déi Persoun mega schwéier war auszehalen an dass dann Sex effektiv eng Aart a Weis war fir déi Aggressiounen auszeliewen, wat och eben dat Positiivt an dat Negatiivt huet, nämlech eng Form ze fannen fir dat ausliewen ze kënnen awer gläichzäiteg net zu enger Form vun Mateneen ze kommen wou een aner Strategien huet, dat och auszeliwen. Dat heescht, wat eng Sécherheet oder eng Versécherung an enger Situatioun, wou alles bedrohlech war, wou de Risiko war, datt d'Bezéiung doduerch kéint briechen oder wou et kéint zu enger Distanz kommen, déi iergendwéi net méi auszehalen ass. An ech denken, dat ass fir heiansdo ok, mee et muss een einfach, wéi gesot, och nach aner Strategien am Laf vun der Bezéiung opbauen, well soss haalt se net. Also dat ass zumindest meng Erfahrung gewiescht elo an deene Bezéiungen.
Ech mengen och, datt et fir Persounen, déi an enger Bezéiung si mat enger Persoun, déi hinne kierperlech staark iwwerleeën ass a vläicht och bewosst oder onbewosst zimlech aggressiv kann kierperlech riwwer kommen, et och iergendwéi e Risiko bedeite kann an enger Sträitsituatioun oder direkt no enger Sträitsituatioun an eppes esou Intimes, esou Venerables ze goen. Ob do elo wierklech eng Gefor ass oder net, dat ass erëm eppes aneres, mee einfach vum Empfannen hier, datt een da sech net sécher genuch spiert, fir. fir sech op eppes anzeloossen, wou potenziell déi aner Persoun einfach kéint dominéieren an an dat eskaléiere kéint an ee sech immens a Gefor kéint fillen. Jo,
jo dat ass mengen ech eng vun vun de Geforen an dowéinst, also wéi mer soten, dat ass einfach mega ofhängeg vum Kontext a vun de Persounen, déi involvéiert sinn an och wéi déi Bezéiung soss ass. Mir hunn och elo vill iwwer méi intim Bezéiunge geschwat, also Bezéiunge wou och soss mol et zu Sex kënnt. Ja. Ginn natierlech och Bezéiungen, wéi verschidde Frëndschaften zum Beispill, wou ee streide kann, mee wou et vläicht net méiglech ass oder och net gewënscht ass, dat een dono Make up sex huet an een dann och iergwéi aner Strategië fanne muss, fir dee Sträit ze schlichten a rëm op aner Aart a Weisen zuneen ze fannen.
Jo, woubäi ech elo schonn esou diffus Biller a mengem Kapp hunn aus Filmer, wéi dann Leit, déi am Fong Also Frënn déi am Fong sou secretly op eneen e Crush hunn, da matenee streiden an dann dat Feier souzesoe vum Sträit endlech ausléist, datt se dann zumindest eppes mateneen ufänken. Also Sträit oder Make-up knutschen Make-up, Sex als Strategie fir eppes mateneen unzefänken. Ech also ech weess net, ech kéint elo kee konkrete Film nennen, mee iergendwéi kënnt et mer plausibel vir, datt et esou Filmer gëtt. Ech hunn och iergendwéi dat Bild am Kapp vun zwee Erzfeinden, déi streiden a vläicht och mat Messeren openee geheien a sech beschéissen an dann iergendwann, aplaz sech ëmzebréngen, dann an enger passionéierter Léiwens Liebeszeen enden. Mm. An ech froe mech, ob eso héich diplomatesche Plazen, wou wahrscheinlech vill gestridde gëtt an och vill ähm, Feindlechkeeten op engem politeschen Niveau geet. Ech froe mech, wat do owes sou geschitt.
Ech fannen, fir ofzeschléissen, interesséiert mech elo nach d'Fro, Wat ass dann den Ënnerscheed tëschent Make-up Sex a Break-up Sex? Also och wann een esou vu Feindlechkeeten elo schwätzt, well also wann een sech nëmmi kann richen an dowéinst Schluss mécht oder och well et einfach vläicht Schwieregkeeten an der Bezéiung gëtt, déi een einfach net kann opléisen a wou een och keng Strategië fënnt, fir domadder ze liewen, passéiert et jo och oft, dass een dann nach quasi fir eng leschte Kéier matenee schléift, oder? Jo, dat hänkt dann och dovun of, ob et fir eng leschte Kéier ass oder ob et eppes ass, wat dann awer nach reegelméisseg weidergeet.
Jo, well dann ass vläicht och Break-up-Sex Eng Form fir net lass ze loossen, ne? Genau.
Mhm.
Ja. Dat heescht, Sex kann deelweis een och erëm méi no bréngen. Et kann awer eng Ofhängegkeet iergendwou hierstellen oder eppes Familiäres bedeiten, wat een nach net bereet ass opzeginn. Mhm. Wat ech fannen och ok ass, wann en. souzesoen esou e bëssen en Iwwergang draus mécht an déi Phas vu mir schlofe elo nach mateneen, obwuel mer wëssen, datt mir net méi wëllen zesumme sinn, net ze laang dauert, jo, oder et eng eng kloer Trennung och iergendwéi trotzdeem gëtt oder eng Kontaktpaus oder esou. An ech fannen do ass schonn och wichteg nach eng Kéier méi op, Power Dynamics, also op ween huet d'Muecht wéi an där Bezéiung opzepassen, well wann eng Persoun sech am Fong net wëll trennen an ëmmer nach un der Bezéiung hänkt an déi aner Persoun am Fong scho relativ kloer ass, dass se sech wëll trennen an et just nach schéi fënnt mat där Persoun ze schlofen, dann ass et mengen ech zum Beispill besser keen Break-up Sex ze hunn, well dann mengen ech kann déi Persoun, déi nach un der Bezéiung hänkt, einfach d'Hoffnung hunn, dass et Make-up Sex ass an dass een erëm zesumme kënnt. Genau, an dat kann och immens verletzend sinn a mécht einfach, dat eng emotional Ofhängegkeet ëmmer nach do ass, déi ee vläicht vum selwen dann och net ka lass ginn, well een nach net staark genuch ass fir nee ze soen. Jo, jo, jo an ech mengen et kann och. immens unzéiend oder sexy sinn, well dat jo schonn awer och esou e bëssen de Reiz vum Verbuedenen huet, oder? Also esou, am Fong hu mer eis getrennt a mir sollten net, mee mir maachen et awer elo nach eng Kéier. An ech fannen, dat kann engersäits mega flott sinn, mee et kann awer och esou e schwierege Sog hunn. An ech, also ech kennen schon och Koppelen, an hunn vleicht et och mol eng Keier zum Schluss vun enger Trennung gemeet, wee weess, déi et dann net packen sech ze trennen, well den Sex dann trotzdem emmer erem sou schéin a verbannend ass, dass een et schwéier ka lass loossen. An dat ass jo och hormonell nach eng Keier mat der Beréierung an dem physeschen, den Oxytocin, de Serotonin an sou weider, den Dopamin deen een ausschëtt an. Deen jo u sech maache soll, dat ee sech verbonne fillt. Ja.
An ech meng, wat och bei Break-up-Sex kann dann och erëm, wann een vläicht fäerdeg gebruecht huet, sech méi oder manner emotional ofzegrenzen, wat ka spannend sinn, ass, dat ee vläicht manner Angscht huet virun de Konsequenzen, déi dat, wat ee mécht, vläicht ka fir d'Bezéiung hunn a sech da vläicht nach eng Kéier Saachen traut, net déi elo géint de Konsens ginn, mee déi ee vläicht net an enger Bezéiung géing maachen aus iergendwelleche moralesche Virstellungen, déi een huet, wat een a Bezéiunge maache soll oder net. Oder wou ee sech seet, oh wann ech dat elo géing an der Bezéiung uschwätzen an déi aner Persoun géing dat net cool fannen, vläicht wier dat d'Enn vun der Bezéiung oder wier dat esou e Red Flag a wou ee sech da vläicht nach Saachen traut auszeprobéieren, déi. Oder unzeschwätzen.
Oder unzeschwätzen, déi een vläicht an der Bezéiung sech net getraut huet, wat schued ass. Jo, jo, dat stëmmt. Also ech hunn op jidde Fall d'Erfarung gemeet, och an enger vun deenen zwou Bezéiunge vun deenen ech gezielt hunn, datt wou mer dono eis getrennt haten, an dann nach eng Kéier esou Break-up Sex haten, och gemierkt hunn, wéi schéin et ass, dass mer eis ouni den Drock vun där Bezéiung, an dass mer onbedéngt déi Bezéiung mussen oprechterhalen, erëm nokommen a wéi liicht et sech dann kann uspieren. Also an deem Moment war esou Break-up Sex déck gutt fir. ze mierken, ah mir mir schätzen eis awer mega, vläicht och guer net wéinst dem Sex, mee wéinst deenen anere Saachen déi do mat derbäi sinn, wéi Vertrauen a sech no sinn an iergendwéi och eng Atmosphär vun Intimitéit a Liichtegkeet ze schafen, wou ee vläicht enker kann aner Saachen och uschwätzen, déi wichteg sinn. Jo, dat heescht, ech fannen, also ech fannen och, dass, dass vläicht Break-up Sex souguer nach e bësse méi eng komplizéiert Situatioun ass wéi Make-up Sex an e bësse méi ambivalent ass, mä wann een gutt op sech kuckt, et schonn och positiv Aspekter ginn. Yes. So lang een op sech lauschtert. Jo, an sech net selwer an d'Täsch litt. Mhm.
Wat mengen ech déi gréissten Erausfuerderung ass, souwuel bei Make-up Sex wéi och bei Break-up Sex. An dofir sollt een op jidde Fall Leit dovun erzielen, well seng bescht Kollegen oder och seng Therapeutin, déi soen engem mengen ech, wann een do eppes duerch Sex kompenséiert, an ee vläicht dat net sollt man. Mhm.
An ech fannen, dat ass e ganz gutt Schlusswuert.
Ech fannen och. Elli, 't war schéin, mat der ze schwätzen, wéi ëmmer. Ja, 't huet mech gefreet.
An ech hoffen, dir hutt elo nach Spaass beim Lauschteren vun enger Rubrik. Bis geschwënn. Ciao.
Eng gutt Fro. Gutt gefrot.
Wei kann ech ee Playspace navigéieren? An der leschter Rubrik hu mer driwwer geschwat, wéi s de ee Kink Event fanne kanns an wéi s de dech virbereede kanns éier s de op esou een Event gees. An dëser Rubrik gi mer elo ee Schrëtt weider. Du waars vläicht schonn op engem Munch oder Social an hues elo entscheet op däin éischte Kink Event mat Playspace ze goen. Du hues och eventuell Loscht dëse Spillraum ze betrieden a matzespillen. mee du sinn nach vill Froen op an du weess nach guer net, wourop s de dech aléiss a wéi s de dech am beschte verhale solls. Ëm all dat geet et an dëser Rubrik. All Event huet een aneren Dresscode, also wat ee soll oder kann undoen. a mat wéi engem Outfit ee sécher net erakënnt. Informatiounen heizu fënns du normalerweis op der Säit vum Veranstalter, op dem Event op FetLife oder andeems de Leit virdru frees. Generell sinn d'Outfits aus Latex an Lieder ëmmer wëllkomm. Dës kënnen awer séier deier ginn. An fir däin éischten Event kéints de vläicht als éischt an engem gudde Sex oder Love Shop kucken, wat et esou un Ënnerwäsch, un Kinkwear aus PVC oder Rubber, Plastik, un Netzdeeler an un Korsetter gëtt. Natierlech däerfs du entscheeden, wéi vill Hauts de weise wëlls an et ass wichteg, dass de dech wuel fills. Du kanns och Spillsaache matbréngen, wéi zum Beispill eng Peitsch oder Toys oder ee Seel, falls de fessele wëlls oder gefesselt wëlls ginn. Du kanns och Gleitmëttel a Kondomer, Händschen a Leckticher matbréngen. Verschidde Spillräim setzen déi och zur Verfügung. Et ginn och Räim, wou Miwwelen dra stinn, wou ee sech drop sëtze kann oder drun unhale kann. Oft kanns de dech och um Event selwer anescht undoen. Verschidden Events hunn och ee speziellt Thema an egal wéi kanns de der iwwerleeën een Outfit ze sichen deen zu dir passt. Fir däin éischten Event muss den Outfit och net perfekt sinn an du dierfs dir iwwer d'Zäit lues a lues eng kinky Garderobe uneegnen. Hei soll de finanziellen Aspekt op kee Fall eng Brems sinn. Déi wichtegste Reegel an engem Play Space ass Konsens. Et däerf een zu all Moment Nee soen. Et ginn och Events, wou et ee Safe Word, also ee Wuert gëtt, mat deem een all Zeen an alles, wat een amgaang ass, stoppe kann. Dëst kéint zum Beispill Pineapple sinn. An dat Wuert steet an de Reegele vum Event. Esou kanns de deng Grenzen zu all Moment setzen an eng Paus maachen, soubal eppes sech net richteg oder ze vill uspiert. D'Raim vum Playspace sinn normalerweis och moderéiert. Déi Persounen, déi oppassen, sinn forméiert, e bësse wéi d'Schwammeeschteren. an der Schwämm. Du kanns och zu all Moment bei hinnen no Hëllef froen oder bei Froen bei si goen. Eng wichteg Reegel ass, stéier keng Leit déi grad am Gaang sinn mateneen ze spillen. Wanns du net explizit ageluede bass, da bass du net Deel vun der Zeen. Je nodeem wéi d'Reegele sinn, ass et entweder ok nozekucken Oder net ok nozekucken. Mee egal ewéi solls de de Leit hire Raum respektéieren an du kanns dat och vun deenen aneren erwaarden. Dëst ass Deel vum Konsens, mee et ass awer wichteg, Pak keen ouni Erlaabnis un. Op villen Events si se do och ganz streng. Ouni Konsens unzepaken ass ee Grond genuch fir erausgeschmass ze ginn an net méi op Events ze dierfen. Op villen Events däerf een och net alleng masturbéieren, ouni datt jiddereen säin Ok dozou ginn huet. Du dierfs och net Drock maachen an probéieren een ze iwwerrieden. Och ass op deene meeschte Plazen Rassismus, Sexismus, Homo an Transphobie an all aner Form vun Diskriminéierung verbueden. Dëst zielt och fir Diskriminéierung op Hand vum Ausgesinn a vum Kierper. Dat heescht net, datt s du alles gutt fanne muss, mee einfach, datt jidderee soll respektéiert ginn a jidderee sech wuel fillen däerf. Natierlech däerf een op deene Plaze weder filmen nach Fotoe maachen. Dëst ass ganz einfach fir d'Privatsphär vu jidderengem ze respektéieren. Verschidden Events hunn och hir Eegen Fotografen déi éis eng Foto vun der maachen dech em Erlaabnis froen. Dës Reegelen kënnen als éischt mol ofschrecken, mee se sinn virun allem dass iedereen sech sécher an respektéiert fillt. Esou kanns du dann an deem Raum a mat de Grenzen déi geschafe sinn sécher spillen an denger Loscht fräie Laf loossen. Aftercare, also wéis de dech ëm dech an déi aner no enger Zeen këmmers ass och wichteg. Am beschten du schwätz dest un éirs de mat spillen ufänks. Esou wees jiddereen wat se brauchen, egal op dat Waasser drénken, eng roueg Auszäit, kuschelen a Kierperkontakt, ee Snack oder soss eppes ass. Vergiess och net dech ëm dech ze këmmeren, egal ob s de bei der Zeen dobäi waars oder net. Ech hoffen, dass dëst der Courage ginn huet an s de der elo besser virstelle kanns, wéi et ass an engem Playspace ze sinn. All dëst kann am Ufank och vill sinn an du kanns der roueg Zäit loossen, éis de dech entscheeds aktiv matzespillen. Iwwerlee der virum Event wat s de ausprobéiere wéils, wou deng Grenze sinn a wat s de erliewe wéils. Hei fannen ech de Motto Alles kann, näischt muss ganz passend.

Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara. De Ministère für Education, Kanner a Jugend an Graffiti ginn all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun dësem Podcast of. Record.
Ok. So mol enke eppes. So, just kurz, piepst et bei dir och? Ja, et piepst bei mir okay, och. cool. Ech hun bis lonne net gemierkt bis dass du mal ges
Can never be unheard. Oh man, schmengen net piepst. Ech wees och net op et. An der Opnahm herno wärt piepsen oder net mee. Waart ech maan mol mäi Mikro aus, villäicht ass dat de Gronn firwat mäi Mikro net u war. Jo. Ech piepsen.